Hemmäňize salam. Bu günki soragymyz nanotehnologiýa näme diýip sorajak. Iň aňsat dil bilen düşündirip aýtyp berseň. Tehnologiýa diýmäge düşnükli uje näme diýmekdigi. Grek dilinde nanos sözünden gelip çykýar. Kiçi diýmek. Metr, Santimetr, millimetr diýşimiz ýalyk, oňa-da nanometr diýip, ölçeg birligi hökmünde ulanylýar. Ýöne gaty kiçi, göz bilen hem görüp bolmaýan ölçeg birligi. Köplenç mysal hökmünde saçyň gyljagazy, taryny ýüz müňe bölseň, bir nanometr diýip düşündirilýär. Näme sebäpden, nämä gerek bolduka şonça kiçi zady tehnologiýa bilen birleşdirmek? Onsuzam dünýäni, galaktikany, Gün sistemasyny pikirleneňde, nämä gerek bolar wapşe? Ýa-da nano diýen ölçeg birligi. Alymlar şuňa göz ýetirdi, haýsydyr bir elementi nano ölçege getireňde düýbünden başgaça hereket etýär diýdiler. Meselem, gyzyl, zolota, altyn nähili reňk? Sary reňk. Wot. Şony nano ölçege getireňde gyzylyň reňki gök, mawy bolýa. Hä gyzylyň reňki onda gök ekenow hi onda şo nano böleklerine. Nano ölçege getirip nano ölçege getirip synlaňda şoň reňki gök mawy melewşe şo reňk bolýa. Biziň obyçny görýänimiz gündelik durmuşda görýänimiz sary reňk däl hawa. Ýada meselem karbon diýen bir element bar olam durmuşda köp ýerde ullanylýa. Galamyň karyndaşyň ujy grafit olam karbon. Kömür ugl olam aslynda karbon elementine degişli. Şo karbony nano ölçege gaçyryp synlaňda ondanam brilýant almaz daýamond Çykýar. Olam aslynda karbon. Dur indi birje dur, galam diýdiň, kömür diýdiň, o zatlarda gap-gara zat göz öňüňe gelýä. Almaz diýeňde, brilliant diýeňde ak zat göz öňüňe gelýä. O almaz, gyzyl, kümüş ýaly element dämi? Hemme gymmat zatlar bir-birine meňzäýmeli diýýäňmi? Dogry. Ýok, brilliant element däl. Ýeriň aşagynda, türkmenler indi näme, ýeriň ýedi gat aşagynda diýýä-dä. Ýeriň ýüz elli, iki ýüz kilometr aralygynda aşakda güýçli dawleniýe bilen, gigapaskal diýilýä şo dawleniýada, müň, müň bäş ýüz gradus selsius gyzgynlykda gysylyp kristallaşýar. Kristallaşandan soňam şo dawleniýäň güýji bilen-de ýokaryk wulkan bolup atylýar. Şo atylandan soňam ýeriň ýüzüne çykýar-da, indi şolaram birlänçe almaz şo aslynda. Şo prosesi alymlar şony laboratoriýada etýär. Aýal-gyzlarymyzyň çaý seplerinde, ukraşeniýada ulanylýan birlänçde aslynda şo sintetişiski birlänç, şo laboratoriýada ýasalan birlänçdir şol aslynda. Diýmek, haýsydyr bir elementi nano ölçege getirmek şol elementiň swoýstwosyny, harakteristikasyny, aýratynlygyny üýtgetýär. Elbetde, bärde elementden elemente üýtgeýär. Käbir mahal element nano ölçege getirilende gaty jisim bolýar ýa-da ýeňil bolýar. Indi meselem, ýaňky aýdyşymyz ýaly karbon elementi. Karandaşyň ujy, galamyň ujy grafit. Grafit hökmünde ullanylanda ýumşak ol. Ýöne, ýaňky diýşimiz ýaly, birlände almaza öwüremizde gaty jisime öwrülýär. aýnany, demiri çyzyp bilýär. Şeýle bir gaty jisim almazyň özi. Ony nebit-gaz senagatynda işleýänler bilýändir. Almazyň doluty ýeri gelende, ýeriň swoýstwosyna görä, aýratynlygyna görä almazyň dolutylar hem ulanylýar. Indi alymlar haýsydyr bir elementi nano ölçege getiremizde, tebigatda ýok serişdeleri, ýok jisimleri çykaryp bileris diýip oýlap tapdylar. Şoňa-da ine nanotehnologiýa diýilýär. Gündelik durmuşda nirede, nämede ulanylýar diýip sorajak. Ýöne öňinçäki soragym şu elementler nädip nano ölçege getirilýär, şony sorasym gelýär. Indi bärde öňinçä şuny aýdyp geçeýin. Atomlar nanodanam kiçi. Nano ölçeg birligi bolsa, bir zady ölçemek üçin ulanylýan ölçeg birligi bolsa, atomyň özi kiçijik bir zat. Bu kellämizde dursun. Indi seň soragyňa gaýdyp geleýli. Haýsy elementi, nähili, haýsy inženerni Maşynlar, oborudowaniýalar olara girip oturjakka, ýöne usul boýunça aýdyp bereýin, düşünmek-de biraz aňsat bolar. Iki sany usul ulanylýar. Birinji usuly, uly zady kiçeltmek. Meselem, göz öňümize mramor getireýli. Uly listde ýonup-ýonup kiçi ölçege getirýärler. Muňa-da, meselem, kompýuterde ulanylýan çipler bar. Şo çipler aslynda silikonowy listden ýasalýar. Uly silikonowy list kesilýär, ýonulýar, belli bir prosesden geçirilýär, belli bir işler edilýär. Nano ölçege getirip çip ýasalýar. Bula birinji usuly. Ikinji usuly, birinji usulyň edil tersi. Kiçi zatlary birleşdirip nano ölçege getirilýär. Indi ýaňky aýdyşym ýalyk nano ölçege getirilmek üçin Näme kiçi zatlar? Atomlar ulanylýar. Atomlar birleşdirilýär, nano ölçegde bir serişde emele getirýärler. Munam köplenç saglykda, derman senagatynda ulanylýar. Düşünmegi aňsat bolar ýaly, çagalaryň Lego diýen oýunjagy bardyr. Özi kiçi-kiçi bloklar, kiçijik zatlar. Kubiklar. Hawa, kubiklar. Şolary birleşdireňde ýa jaý ýasap bolýar, ýa-da maşyn ýasap bolýar-da. A tak özleri diňe kiçijik bölek-de. Hawa. Şolar ýaly diýip. Kreditleň bolýar. Geleýli indi seň gündelik durmuşda nirde ulanylýar diýeňde, mysal üçin, solnçezaşitnyý kremler, SPF kremler, içinde nanotitanium diýen serişde ulanylýar. Ol näme etýär? Günden goraýar, elimizde, ýüzümizde, çalaňda ak reňkleri goýmaýar. Ýa-da meselem, telefonyň batareýkalary, nanosilikon ulanylýar. Her gün zarýad berýär, kämahal günde iki gezek zarýad berýär. Şol nanosilikon batareýkalaryň basym zarýad almagy üçin hem-de batareýkalaryň ömri köpe uzaga gider ýaly nanosilikon ulanylýar. Ýa-da meselem, oçkiler. Şu wagt dakynyp oturanymyz. Olarda da nanomaterial bar, ýüzi çyzylmaz ýaly. Başga bir mysalyda Adidas, Nike, olar hem eşiklerinde nanomaterial ullanylýar. Der saklamasyn diýe ýa-da suw geçirmesin diýe. Özi kiçijik bolsa-da ullanylýan ýeri-ä kän eken. Dogry. Başga ulanylýan ýeri barmy? Üýtgeşik bir mysal getirip berseň. Häzir saglykdaky mysalyny aýdyp berjek, ýöne ýadyma düşüpdika başga bir mysaly getirip bereýin. Lotos diýen bir gül bar bilýäňmi? Lotos diýip bir. Şol gülüň ýapragy özünde kir saklanok. Muny-da Germaniýadaky alymlar nädip beýle bolýarka diýip üstünde işleýärler. Şony öwrenýärler gowy. Indi şu adam şo lotos gülüniň ýapragyndaky sistema şu neboskroblar bar-a, şolaň aýnasynda ulanylýar. O näme etýär? Özünde kir saklanok şo aýnalar. Ýagyş ýaganda-da öz-özüni ýuwýar. Hemem suwuň yzy galmaýar. Onda beýik binalar üçin aýnalar newmana adamla gerekgäda onda özi kirini özi aýyrýada. Adam çykmak gerek. Adam çykmak gerek. Öň kinolarda bolýada kyrkynjy ellinji etažda aýnany ýuwýan adam ofisde näme bolýaka diýip silnan bolup ýemeden bolýada indi şolar zatlar indi şolar ýokda. Adam lapaşdyş donna oýlap tapýan zatlaryny tebigatdan alýar bolýar-da. Meselem, samolýoda albatros guşundan, akulaň derisi antibakterial bolany üçin şoňa meňzeş materiallary, salfetkalary çykardylar. Onam tebigatdan çykýar-da hemme zat ýaly. Dogry aýtýaň, doly ylalaşýan. Indi ýaňky saglykdaky mysalyny aýtyp bereýin. Amerikada alymlar Onkologiýa kesellerine garşy ulanyljak dermanlary nanokapsullaryň içine salmagyň üstünde işleýärler. Indi adaty dermanlar nähili? Bir zady düzetse, başga zada täsiri bar-da. Meselem, aspirin. Gyzgynyňy gaçyrýar, agyryny azaldýar, ýöne ganyňy suwuklandyrýan üçin-de burnuň ganamagy mümkin. Ýöne indi nanokapsulla haýsy bir zada niýetlenen bolsa, şo zada täsir edýär. Beýleki poboçnyý effektleri ýok. Ganyňy suwuklandyrýar diýende ýadyma düşdi. Ýaponiýada alymlar gan goýulma garşy nano bölejikleň üstünde eksperiment edip otyrlar. Pikir edip gör, gelejekde hiç hili operasiýa edilmän sanjym bilen nano robotjyklar ganyňa ýa-da myşsaňa goýberilýär. Şolaram bejergi etýär. Şu wagt kesilmänem kameraly kabellar bilen bejergi edilýär. Ýöne olam gerekkä bolýar. Diňe sanjym bilen edilse. Içinde-de nano robotjyklar näme keseliň bolsa-da bejerseler. Gaty gowy zat. Gorkuzjagam o ýöne. Dogry aýtýaň, adamyň endamyna, organizmine nähili täsir etjegi ýa-da onuň nano robotjyklaryň nähili hereket etjegi doly bilemizok-da entek. Şonuň üçin şoň üstünde-de köp işlenýär. Doly we dogry öwrenmän ulanşa-da goýbermek bolanok. Goýberenoklarem gaty kontrolda saklanýar. Boldy gutardy meň berjek soraglam. Sag bol beren jogaplaňa. Senem sag bol kofýaňa. Tomaşa edeniňiz üçin sag boluň! Indiki wideomyz Metaverse barada boljakdyr, şoň üçin agza boluň, jaňjagaza basyň! Indiki wideomyzda görüşýänçäk, hoş sag boluň! Köp sag boluň!